E Fest deem säi Geléngen och ëmmer e bësse vum Wieder ofhänkt. An deem Sënn waren d'Kaarten elo dëst Joer net optimal gemëscht. Trotzdeem sollt ee sech den Ouschtermaart zu Dikrech net entgoe loossen. De Mäerz ass a Saache Meteo zwar ëmmer e bëssen onsécher, déi Kéier awer hat d'Keelten oder éischter Hëtzt sou richteg Zougeschloen, vu Reeschaueren a Knëppelsteng guer net ze schwätzen. De Moie war ganz gutt, mee dunn ass eng Schauer komm, du war et e bësselche méi naass, manner Clienten an elo, jo, elo kënnt d'Sonn erëm a elo kommen d'Leit och erëm, da geet et och erëm. Dat heescht, et ass am Fong ëmmer dat selwecht, et hänkt ëmmer um Wieder? Genau, heibaussen ass awer wiederofhängeg. Normalerweis ass et schéin, den Ouschtermaart, mee elo. Bon, mir hoffe jo, dass et muer besser gëtt. D'Hobbykënschtlerin Malou Kohn zielt ewell zu den al Bekannte vum Ouschtermaart. Hire Stand ass ëmmer gutt besicht. Entretemps huet si och eng richteg grouss Palett un Objeten ze bidden. Schiertecher, Sabbeldichter, Toilettentrussen, Rucksäck sinn déi passend Kaddoen fir Ouschterdag. Ech probéieren ëmmer nach nei Saachen dobäi. Ech wëll elo Broutsäck bitzen an jo. Sou, mol kucken. Dat ass flott, wann ee kann och nei Saache probéieren. Tatsächlech kann een op dësem klengen Hobbymaart sou zimlech vun allem fannen. Un éischter Linn natierlech schéin Deko-Objeten. Mat dobäi awer zum Beispill och ëmmer nees dës puer Kënschtlerfrëndinnen. An dann natierlech och ëmmer nees nei Wuer. Eng éischte Kéier um Ouschtermaart vertrueden waren déi Kier d'Juliams Candles. Deen Numm steet fir d'Ju an de Liam Hay, déi allebéid an hirer Garage top Käerze produzéieren an haaptsächlech op Mäert verkafen, well si hei enger breeder Mass hir Produkter och erkläre kënnen. Ma mir bidden nëmmen Käerzen aus nohaltegem Wues un. Mir benotzen nëmme Sojawues a fir d'Gerëscht benotze mer och nëmmen ätheresch Uelegen, fir datt alles nohalteg a bio bleift. Dann hu mer awer och nach Diffuseren, mä ausser Diffuseren a Käerzen, dat wier alles dann. Nohalteg, lokal, dat ass gefrot a besonnesch op Mäerte wéi dem Ouschtermaart ze fannen. Hei an do huet dat Ganzt och nach eng sozial Komponent, wéi hei beim Fatima Almeida, déi bei sech doheem Kanner versuergt a mat hinnen zesummen dës Gebeesser kart an etikettéiert, souwéi Kichelcher baakt. Den Erléis vun der Vente ass fir Aktivitéite mat de Kanner, déi d'Elteren esou net musse bezuelen. Den Ouschtermaart ass wuel net riseg, awer ëmmer nees fir eng kleng Iwwerraschung gutt. Fir Ouschterdag muss jo dann ëmmer alles schéin gebotzt sinn, esou wëll et d'Traditioun. An duerfir ass kuerz virdrun, schonn zënter laange Joren, Och ëmmer eng grouss Botz laanscht d'Sauer, déi de lokale Fëscherclub d'Amis de la Pêche all Joer organiséiert. Mir hunn dëst Joer eng Hand mat ugepaakt. Ganz um Ufank, emol an den nonzeger Joren, hat d'Ëmweltkommissioun vun Dikrech déi éischt grouss Botz am Park vun der Gemeng organiséiert. Viru gutt 20 Joer dunn awer huet de Fëscherclub vun Dikrech d'Aktioun iwwerholl, Zanterhier zéien si all Joer em Ouschteren mat Fräiwëllege laanscht d'Sauer an duerch d'Stad bis erop op den Härebierg an de Fridhaff, fir dee ganze Knascht opzerafen, deen onuechtsam Mënschen an d'Landschaft gehäit hunn. Dobäi goufen alt emol déi schéinste Saache fonnt. Mir haten an der Ferroviaire elo, oder d'lesst Jar nach, hate mer ganz vill Dreck, och vill laanscht d'Sauer, also datt mer Caddien aus der Sauer geholl hunn, Vëloen aus der Sauer erausgefëscht hunn, Pneuen an dann Dëppe mat alem Ueleg. A wou ganz vill Dreck ass, dass uewen um Fridhaff den Zanor do, déi Industriezon do läit, do kanns de mam Camion drop lafen. Net nëmme gouf mat de Jore vill Knascht opgeraf, och hunn ëmmer méi Leit matgehollef. Esou vill wéi déi Kéier haten sech der awer nach net gemellt, 38 Erwuessener an eng Aart Kanner, ënner hinnen erstaunlecherweis och vill Onbekannter, awer natierlech och nees Membere vum Fëscher a vum Kajakclub. Fir dass d'Ëmwelt méi propper ass an et läit iwwerall Dreck ronderëm an dass einfach zum Beispill d'Ëmwelt méi schéin ass an jo einfach méi eng propper Ëmwelt ze hunn. Schonn, also ech kucken, dass mäin Dreck och schonn an der Poubelle läit, fir dass d'Ëmwelt einfach propper ass an zum Beispill net, dass Fësch iergendwéi Dreck freessen, well dass si dorunner stierwen oder iergendwou a Wisen oder esou an jo. D'Motivatioun ass also do bei Grouss a Kleng fir d'Ëmwelt propper ze halen. An deem Sënn gouf et 2024 och nach eng aner flott Iwwerraschung. Dëst Jar fannen ech dat et immens propper ass am Verglach zum leschte Jar, well dëst Jar ass ëmmer gaangen an do hat mer alt e Caddy vum Cactus fonnt an ech fannen dat kann ech jo awer net sënn. Jo, méi kann ech elo dozou net soen, mee wéi gesot dëst Jar. D'Leit wäerte bësse geléiert hunn, datt et elo méi propper ginn ass. Wéi erkläert Der Iech dat op eemol, dee Sinneswandel? Do huet si jo och immens vill Leit, déi sech ugemellt hunn. Jo, mee d'Leit wäerten och an eng Kéier léieren, well ech mengen, mir gi botzen an et ass jo fir si, wou mer éischtens emol botze ginn an si brauchen jo och den Dreck. Si sti jo iwwerall genuch Dreckskëschten oder ëremmer. Dofir, ech kann nëmme soen, ech wëll dat fir ëmmer esou. Gréisstendeels goufe laanscht d'Sauer just nach Kamellepabeieren an Zigarettestëmp fonnt. D'Bewosstsäin fir d'Natur schéint esou lues z'erwächen. Zäit deemno fir d'Zepter ofzeginn. Vum nächste Joer un op alle Fall soll déi grouss Botz nees vun der Kommissioun, déi fir d'Ëmwelt zoustänneg ass, ofgehale ginn, wéi de President vum Fëscherclub bei senger Ried duerno beim Patt vun der Gemeng bekannt ginn huet. A wéi de Schäffe José Lopes ënnerstrach huet, wéilt een duerchaus nach op déi al Huese vum Fëscherclub zeréckgräifen. D'Gemeng géif hirersäits op alle Fall sou laang weider botzen, bis och dee leschte Fitzelchen Dreck ewechgeraumt wier. De selwechte Weekend wéi d'Ouschterbotz war och e wichtegt Sportsevent vum Joer, den Nordstad-Summy vum Celtic Dikrich. An och déi zwanzegsten Editioun war nees e vollen Erfolleg.

Dikrich soll fir d'Zukunft fit gemaach ginn, Klimawandel, nei Gewunnechte beim Akafen an an der Mobilitéit, souwéi aner Entwécklunge verlaangen, datt d'Stadzentren sech mussen der Zäit upassen. Dofir huet de Schäfferot vun Dikrech decidéiert, de Stadkär komplett nei ze gestalten, nohalteg ze gestalten. An dat Bescht dobäi, Dir hutt e Wiert em matzeschwätzen. E Stadzentrum huet e grousse Stellewäert an eisem Liewen. Dohi gi mir fir anerer ze treffen, eppes Klengs z'iessen an ze drénken, ze shoppen, Ze spadséieren, an do wunnen a schaffen och Leit. Wéi déi Dikricher Foussgängerzon Enn de siwwenzeger Joren an d'Liewe geruff gouf, du war dat eppes ganz Besonnesches. Elo awer ass dës e bëssen an d'Jore komm, brauch e klenge Facelifting an eng Verjéngerung, déi och an d'Déift geet. Et soll an et muss elo net alles nei gemaach ginn, mee et geet éischter ëm eng Moderniséierung, ëm eng Opwäertung vun eiser Groussgaass. Si ass am Laf vun der Zäit natierlech och an d'Jore komm a verschidden Aarbechte sinn onëmgänglech. Déi ënnerierdesch Infrastrukture mussen dringend erneiert ginn a mir wëlle vun deem Moment dann och profitéieren, fir eisem Stadkär, eiser Groussgaass, een neit, ee modernt Gesiicht ze ginn. Elo soll nieft Al-Dikrich deemno och Nei-Dikrich entstoen, awer net ouni d'Bierger ëm hir Meenung ze froen. Vum Abrëll dëst Joer un gi si gefrot fir sech um Prozess ze bedeelegen. Mat enger Online-Enquête, Spadséiergäng duerch d'Stad a Workshoppe soll alles un Iddien erausgekëddelt ginn, wat kéint fir Nei-Dikrich interessant sinn. Viséiert sinn u sech alleguer d'Dikkreger Leit, d'Biergerinnen an d'Bierger, dat heescht d'Commerçanten, d'Veräiner, de Gemengerot, de Kommissiounen, awer och Leit vun auswäerts. Mir hätten u sech gär, datt jiddereen, dee gutt Iddien huet an dee sech bedeelege wëll, datt dee participéiere kann. A mir wëllen e groussméigleche Spektrum u Leit erreechen, fir e flotte Projet och zesummen et zesummen ze entwéckelen an fir eis ass et selbstverständlech u sech, datt mer d'Leit alleguerte wëlle mat abannen, well et ass hir Groussgaass an si solle mat decidéieren, wéi eis Groussgaass vu muer soll ausgesinn. Jiddereen dierf also seng Wënsch an Ideeën zum Beschte ginn, fir datt dës um Enn an d'Pläng vun der Erneierung vun der Foussgängerzon mat afléissen. Näischt soll méi onméiglech bleiwen, et geet ëm d'Zukunft vun Dikrech. Awer wéi wäit soll de Beräich vun der Verännerung eigentlech genee goen? Dat ass elo nach net honnertprozenteg determinéiert. Mir kënnen à ce stade elo eis do nach net dozou äusseren. Ech mengen, mir waarden elo emol of, de Prozess, d'Biergerbefroung an dann awer och d'Etüden. An da kucke mer weider. Dat hei ass ee Projet, dee mer Etapp par Etapp wëlle virubréngen. An elo waarde mer emol als éischt d'Biergerbefroung of. An och d'Etüden, an da kucke mer weider. De Startschoss fir dee ganz grousse Biergerbedeelegungsprozess fält mat enger grousser Informatiounsversammlung de 25 Abrëll owes um hallwer 8 an der Aalseeërei, wou et zousätzlech Erklärunge gëtt. Bah, ech mengen, d'Informatiounsversammlung ass u sech de Kick-off vum Projet Hashtag Nei Dikrech a mir wëllen dat mat esou vill Leit wéi méiglech dann och un d'Lafe bréngen. Deen Dag ass och selwer de Büro WW Plus dobäi, deen eis am ganze Projet wäert begleeden, deen eis weider Detailer an Informatiounen de Leit kann zur Verfügung stellen an hinnen och Ried an Äntwert ka stoen. Dofir, de 25 Abrëll, wier ech frou, wa esou vill Leit wéi méiglech giffen an d'Seeërei kommen. Den Dag drop dann kann ee bis Enn Mee och un der Online-Enquête deelhuelen. A sech och fir d'Spadséiergäng oder Workshoppen aschreiwen. Enn des Joers sollen d'Resultater presentéiert ginn a wann alles gutt leeft, ka schonn dat nächst Joer ugefaange ginn, d'Nei Dikrich ze bauen. Enn Abrëll, Ufank Mee ass d'Zäit vun de Porte Ouverten an de Lycéeën hei zu Dikrech. Zu Dikrech selwer gëtt et jo net manner wéi dräi där Schoulen an direkt niewendrun zu Gilsdref och nach eng véiert. Projekt. Dräi dovun, den LCD, den EHTL an den LTA, hu mir Iech schonn am Laf vu viregten Emissioune presentéiert. Duerfir huele mir Iech haut emol mat an den Nordstad-Lycée, deen och als éischt dëst Joer seng Dieren opmécht. De Nordstad Lycée Nossel ass eng Schoul a Beweegung. Sou gëtt zanter dësem Schouljoer eng ganz nei Sektioun ugebueden. Op den ieweschte Klasse vum Enseignement général gëtt et nieft der Sektioun Sciences sociales ewell och eng Sektioun Technologie, Sport et Santé, wou nieft Praxis och Theorie um Programm steet. Hei ginn Themen ewéi Trainingslehre oder Ausdauer ugespat. Dobäi gëtt et dann awer och Leeschtungstester, wou d'Schüler um Enn en Trainingsplang opgestallt kréien. Déi nei Sektioun riicht sech nämlech net onbedéngt u Sportler. Also et ass net fir Leeschtungssportler geduecht. Et soll, all Schüler soll d'Chance kréien op déi Sportsektioun do ze kommen. Dat heescht, muss kee Leeschtungssportler sinn, muss ebe just Interessi um Sport hunn. Den Nordstad-Lycée huet sech awer vun Ufank un vun anere Schoulen ënnerscheet, well hei mat engem Parc écologique op Nohaltegkeet a praxisorientéierte Naturuntricht gesat gouf. Ugefaangen huet an der Zäit alles mat engem Weieprojet an enger Hunnegproduktioun. Entretemps sinn e Weier, eng Zär an en Uebstbongert dobäi komm. De Parc écologique gëtt haaptsächlech fir den Unterricht vun de Sciences naturelles benotzt, awer net nëmmen. Zousätzlech dozou ass et esou, datt mer verschidden Optiounen hunn, wou d'Schüler hei erauskommen. Ënnert anerem ass dat dann d'Optioun vum Gaart, wou d'Schüler léieren, Saachen uplanzen, Planze virzéien. Si zéien der an der Tëschenzäit esouguer esou vill vir, datt se déi och verkafen. Dobäi kommen Atelieren, déi sollen dofir suergen, datt all d'Schüler de Parc écologique erliewen. Sou zum Beispill gëtt eemol am Jor d'Woch vun der Bei ofgehalen, wou um Enn soll Hunneg recoltéiert ginn. Virun allem awer ass den Nordstadlycée eng kleng Struktur mat familiärer Atmosphär, wou d'Schüler sech direkt wuel fillen. Fréier Schüler erënnere sech. Bliwwe sinn ech, well ech hei eng zweet Famill fonnt hunn an d'Chance krut, mech menge Proffen, menge Matschüler souwéi och all aner Personal aus der Schoul immens no ze wuessen an et mir dann eng Freed war, fir all Dag an d'Schoul ze kommen. No menger Première hunn ech Assistante sociale zu Léck studéiert, wat ech nach ëmmer maachen a wat mer immens Spaass mécht a wou ech och hoffen, Ech wéilt och hin an engem CPAS an enger Schoul kënnen ze schaffen, och duerch déi vill positiv Erfarungen, déi ech do am Noschteltlycée konnt sammelen. Meng Erfarungen am Lycée waren ëmmer ganz positiv. Eppes, wat mer am Nachhinein opfält, ass einfach, dass een net just als Schüler gesi gëtt, deem een eppes wëll bäibréngen, mee haaptsächlech och als Mënsch. Et konnt ee sech ëmmer och bei de Proffen oder bei Educateuren ausschwätzen, eng mega gutt Relatioun opbauen. Ech ka mech och u ganz vill Ausflich erënneren, déi mer och mat den Enseignanten zesumme gemaach hunn. wou mer konnten och eng ganz schéin Zäit verbréngen, wou eng een zesummegeschweesst huet an op der anerer Säit och ganz vill geléiert, wou ech dann och herno weider an eng aner Schoulcarrière mat konnt huelen. Den OSL steet fir Diversitéit, Engagement an Ënnerstëtzung. Hei sollen all Schüler kënnen hiert Potenzial entfalen, andeem si beschtméiglechst ënnerstëtzt ginn. Dorop gëtt hei gepocht. Den Nordstadlycée ass duerfir och eng Ganzdagsschoul. Mir hunn en Service, deen CUBE heescht. wou eis Schüler eng individuell Betreiung kréien an der Mëttesstonn an och no der Schoul. Dat sinn esou thematesch Aktivitéiten engersäits an awer och eng Hausaufgabenhëllef. Mir hunn och e Grupp, deen heescht Pilier, wou mir eben niewent deem klasseschen Appui och eng intensiv Appui ubidden. Do ginn d'Schüler kréien do Methoden fir Léieren, Léieren, fir besser kënnen sech ze organiséieren. an dann eben awer och méi intensiv an de Sproochen an eben an der Mathé eng Ennerstëtzung ze kréien. Ugebuede gëtt am NOSL en Enseignement général vu Septième bis Première, de Classique vu Septième bis Quatrième an och sechs verschidde professionell Formatiounen. Iwwer sougenannte Passerellen kann tëscht den eenzele Secondairë geswitcht ginn. Ech si Franséischproff, si vun Ufank uns dobäi an ech muss soen, ech hu mäi Choix och ni bereit. Au contraire, mir sinn ee klenge Lycée mat klenge Klassen. Wat ons och erlaabt, d'Schüler méi z'encadréieren, méi individuell z'encadréieren. Also wann ech den Nordstadlycée an engem Wuert misst definéieren, da wär et Chancëgläichheet. Am Nordstadlycée kennt d'Direktesch dann och bal all d'Schüler, wann och net mam Numm, sou awer op d'mannst weess si a wéi enger Klass si sinn. An dëser Schoul soll kee fale gelooss ginn, obschonn jidderee gehollef kritt, huet d'Schoulmatière net déi iewescht Prioritéit. Mir ass et ganz wichteg, eis Schüler Wäerter wéi Respekt, Toleranz an Solidaritéit weiderzeginn, mee awer och si ze stäerken, fir datt hire Selbstwäertgefill opzebauen, well esou denken ech, datt si wierklech Mënsche ginn, déi wierklech e gutt Zesummeliewen wäerten hunn An awer wierklech och géint Eenzwäerte ginn am Liewen. Esou huet de Lycée dann och ganz vill Success-Storyen ze presentéieren, Leit, déi sech och net ëmmer sécher waren, ob si et packe géifen. Mat dem néidegen Appui hu si et trotzdeem wäit bruecht. Ech war am Nordstadlycée vu Septième bis Quatrième an zum Schluss, wéi ech op Quatrième war, hunn ech missen de Lycée wiesselen. An do war ee vu menge grousse Bedenken, wann ech am neie Lycée ufänken, ob ech géif mam. Ob ech giff nokommen an der Schoul. An wéi ech dunn am neie Lycée ugefaangen hunn, am Trasièm, do hunn ech séier gesinn, datt meng Suergen onbegrënnt waren. Dat heescht, ech sinn an de Fächer, an de meescht Fächer ganz gutt nokomm, wat mir gewisen huet, datt den Norstadlycée mir eng solid. Basis ginn huet wat Léieren an Wëssen ugeet. Iwwerdeems den Nathaniel mat nëmmen 23 Joer haut Staatsbeamten am Educatiounsministère ass, sou ass de fréieren Noselschüler Mike van der Goot elo Patron vun engem Coiffeur-Salon. Ech war net dee motivéiertsten Schüler an der Zäit a jo hat et wierklech schwéier mam Léieren. Ech war net deen, deen wierklech. Gutt konnt léieren, mee duerch d'Proffen déi ech hat war dat fir mir einfach. Déi Proffen, respektiv och d'Direktioun huet mer och gehollef a verschiddene Momenter, mee d'Proffe waren alleguerten zimmlech fir een do, gutt ënnerstëtzt an dat war fir mech also wierklech positiv an huet mech wierklech wäit am Liewe bruecht. Meng Lycéeszäit, déi huet sech op 5 Joer gezunn. No deene 5 Joer hunn ech du meng Ausbildung gemaach als Coiffeur, meng Meeschterkaart hannendru gehaangen a jo, ka lo stolz soen, datt ech ee Coiffesalon hei hunn zu Dikrech a kann Nordstad Lycée wierklech ee ganz, ganz grousse Merci dofir soen. Dofir kommt an den Lycée! Also sidd Dir och elo op de Goût komm fir méi iwwert den Ozell gewuer ze ginn? De 27 Abrëll ass d'Porte Ouverte am Nordstad Lycée an der Rue Mäerten. Vu moies um 9 bis mëttes um 4. D'Spezifizitéit vum Lycée classique vun Dikrech iwwerdeems ass jo de Brevet de technicien supérieur am Media Writing, wou een no der Première e Bac plus zwee an der Kommunikatioun absolvéiere kann. An dëser Ausbildung ginn et vill extern Experten, déi hei Cours halen, ënner anerem e Journalist vum ZDF-Kulturmagazin. Also déi Die Kamera bildet hier nicht nur neutral ab, sondern die ist eben auch mit dabei, die folgt eben dem Protagonisten auf seiner Reise auf diesem Schiff. Mir sinn hei an engem Cours vum BTS Media Writing am LCD. Op Besuch de Gaaschproff Stefan Brantshausen, en ZDF-Kulturredakter. Am Joergang 22 23 hate sech nëmme 4 Schüler fir de BTS ageschriwwen. Si kréien deemno hei e ganz intensiven Unterricht vun engem erfuerene Journalist.

Deswegen sage ich auch immer zu den Leuten am Anfang, bringt eigene Filme mit, die wir hier analysieren. Äh, und darüber bekomme ich auch mit, was finden eigentlich junge Menschen gerade gut. Also es ist für mich selber auch eine Form von Reflexion und auch Entwicklung immer. An diesem Kur vum ZDF-Redakter Lo geht es um Storytelling am Video- a Filmbereich. No enger Analys vun engem däitschen Tëleesbericht kënne sech d'Schüler och schonn direkt selwer ënner Beweis stellen. Ech hunn u sech wollten eppes mat de Medie maachen, mee ech hat virdrun bal näischt Geschriwwenes gemaach. Ech hunn awer ganz vill am Kreative geschafft, also ech sinn Danzproff an ech wollt awer u sech och nach méi do dra schaffen a méi mam Fernsinn a méi mat Medien a méi mat Videoen a sou maachen. Vun dohier. An Dikrech ass no fir mech. Dat heescht ech wollt elo awer emol eng Kéier dat hei ausprobéieren an bis elo gefält mer ganz ganz gutt. Also ech hu mech fir de BTS Mediawatting ageschriwwen, well ech schonn ëmmer vun de Medien passionéiert war an ech méi spéider och bei de Radio wéilt schaffe goen. Genau. Fir déi zwee BTS-Studenten ass hir Formatioun déi perfekte Méiglechkeet séier praktesch Erfarung ze kréien a mat engem Basiswëssen an der Kommunikatioun duerno awer nach all Dieren op ze hunn, verschidde Beruffsweeër anzeschloen. Et gefält mer relativ gutt, well mer och hei am BTS vill mat, also mir hu relativ vill praktesch Coursen, also deels hu mer jo Proffen aus dem Lycée hei, awer dann och Leit aus dem Externen. Dat ass halt relativ cool dat ze gesinn an mat maachen cool. Dat mer awer och ganz ganz ganz vill extern Leit hei hunn déi eis hëllefe kommen, eis Coure ginn an voilà einfach einfach mathëllefen, dat mer u sech direkt an dat Professionellt erageschmass ginn. De Stefan Braunshausen ass op alle Fall der Meenung, datt déi Jonk haut all sollten eng gutt Storytelling-Ausbildung kréien. Et bräicht ee besonnesch bei der Tëlee gutt Journalisten, déi Geschichte glafwierdeg erziele kënnen. D'Tëlee wier nach net ausgestuerwen a beim ZDF géif een elo mat Prioritéit dru schaffen, och déi Jonk fir sech ze gewannen. Wir haben uns quasi als Sender auch auf die Fahnen geschrieben, künftig

gibt und die darüber vermittelt werden. Ufank Abrëll huet den Autosmusée hei zu Dikrech säin 20. Gebuertsdag gefeiert. Dat war eng flott Geleeënheet, nach eemol un den Ursprong vum Musée zeréckzegoen, déi dräi Presidenten, déi de Conservatoire national de véhicules historiques bis ewell hat an huet, hunn zu deem Ulass nach emol hir Vue op d'Entwécklung vum Musée zum Beschte ginn. Hei e klengen Ausschnëtt. De Conservatoire national de véhicules historiques huet an de leschten 20 Joren etlech Hürde missten huelen. Dat gouf de 6 Abrëll dann och entspriechend mat enger Feier am Gebai vum fréiere Garage Wagner gewierdegt. Wéi den éischten CNVH-President bei där Geleënheet ënnerstrach huet, hunn d'Grënnungsmembere scho 7 Joer virun der eigentlecher Ouverture Un dësem Musée gefeilt, sou huet sech zum Beispill d'Moosse gutt iwwerluecht ginn, wéi een dat denkmalgeschütztent Gebai kéint erhalen an awer engem Musée gerecht ginn. De Ministère vun den Affaires culturelles hat dat hei jo als Monument classé aklasséiert an dofir hu mer och missen all Aarbechten, déi hei maachen, fir d'éischt mat hinnen ofchecken. Dat ass och gemaach ginn. Dat war awer och eng Erausfuerderung, Dass mer hanneno, zum Beispill sëtze mer hei nach ëmmer op deem selwechte Bëton, wéi en hei war. Mir hunn eng ganz Partie Saachen, déi u fréier Fossen erënneren, déi fréier op waren, fir ënnert den Autoen ze schaffen. All dat hu mer mat erageholl a mer hu gesot, Okay, mir loossen dat, wéi et ass. A mir weisen esouguer och, dass dat hei e Garage war. Dat ass jo keng Ausstellungshal geweest, par Definition. Obschonn et vun Ufank u schonn ëmmer thematesch Expoen an der aler Lackiererei gouf, sollt duerno mat dem nächste President verstäerkt op d'Zesummenaarbecht mat den Automobilveräiner gesat ginn. Et wollt een eng Vitrinn fir all Oldtimerbesëtzer sinn. Well d'Plaz fir Autoen auszetauschen limitéiert war allerdéngs keng einfach Saach. Zu menger Zäit hu mer et dann esou gemaach, datt mer de Musée net zou haten, Dat heescht, mir hunn iwwert de Weekend hei Vollgas gi wou Autoen hu missen organiséiert gi fir erauszehuelen an am Fong gläichzäiteg dono Autoen hu missen hei erageholl gi fir déi nei Ausstellung opzebauen. An dann ass dann déi Woch drop ass hei den normale Roulement erëm virugelaf, wat natierlech virausgesat huet, datt en enormen Opwand do war vum Club, fir eben där Saach do Meeschter ze ginn. Mam aktuelle President Georges Carbon schliisslech koum e ganz neie Wand, an deem d'Raimlechkeete vum Musée ee bis zweemol am Joer komplett ausgeraumt goufen, fir groussen themateschen Ausstellunge Plaz ze maachen. Dobäi gouf e Studenteprogramm initiéiert, fir d'Rechercheaarbecht ronderëm den Autosport an alles, wat domat zesummenhänkt, méiglech ze maachen, an entretemps huet de CNVH och e Koordinator engagéiert. De Musée funktionéiert ewell wéi e richtege Betrib, dee sech och gutt no bausse verkeeft. Haut muss ee mat viru kommen a wann ee sech wëllt no baussen duerstellen. A mir liewe schlussendlech vun de Visiteuren, vun den Touristen, awer och vun enger nationaler Oldtimerzeen. Ass et wichteg, datt een e Marketing huet, datt een an de Social Medias, am Internet present ass an. Déi Zäit, déi mer liewen, ass immens schnellieweg. Dat heescht, do muss een och mat der Zäit matgoen an systematesch a reegelméisseg déi Säit upgraden, updaten, well den Tourist, den Dagestourist, dee plangt vläicht elo net säin, seng Visite hei zu Dikrech laang am Viraus. Dee kuckt spontan moies am Hotel, wat et hei ze kucke gëtt a wa mir him Loscht maachen, hei eranzekommen. Da kënnt ee, da kënnt dee Mënsch och bis bei eis eran an dann hu mer alles richteg gemaach. Mir wënschen dem Autosmusée vun Dikrech op alle Fall weider grousse Succès a vill erfëllte Joren dobäi! An eiser Serie Eng Minutt zeréckgekuckt maache mer haut bei Geleeënheet vum 20. CNVH-Anniversaire e klenge Réckbléck op d'Geschicht vum fréiere Garage Wagener, an deem de Musée haut ënnerbruecht ass. Uechtzénhonnerteenasiwwenzeg huet de Jean Wagner Senior aus dem Bamerdall en Terrain am Gruef kaaft an do an der Rue Stavelot eng Kutschefabrik an d'Liewe geruff. Wärend enger Visitt vun der Weltausstellung zu Paräis ëm d'Joerhonnertwend ass de Jean Wagner dem Carl Benz begéint. Vun 1908 un gouf hien du mat Automobiller vu Benz beliwwert. Aus der Kutschefabréck gouf d'Autosfabréck Jean Wagner. Am Mäerz 1912 gouf deen alleréischten offizielle Vertrag fir d'Vertriedung vu Benz a Co zu Mannheim ënnerschriwwen. Deemools gouf den éischte Mercedes-Concessionnaire am Land scho vun dräi vu sechs Wagner-Bouwe gefouert. Wagner et Fils hu vun 1911 un ausgebaut an ëm 1920 eng nei Hal am Jugendstil opgeriicht. Vun do un huet de Jean Wagner Junior d'Firma eleng iwwerholl. Nom Zweete Weltkrich gouf de Garage vu senger Duechter Valentine Meris-Wagner bis an den Achtgerjore virugefouert. 1997 schliisslech gouf eng Asbl gegrënnt, déi sech fir d'Erhale vum Patrimoine agesat huet, a Kooperatioun tëscht der Famill Meris-Wagner, der Stad Dikrech an dem Staat konnt dunn an dësem geschichtsträchtege Gebai 2004 de Projet Conservatoire national de véhicules historiques entstoen. Da wollte mir Iech awer och drop opmierksam maachen, dass eise Gemengebuet den Däiwelselter vum Hierscht un, just nach op Bestellung ze kréien ass. Der Nohaltegkeet zu Léift wollte mir nach just deene Leit eng Zeitung schécken, déi och wierklech dorun interesséiert sinn. An eiser nächster Editioun, déi déi drëtt Woch Mee erauskënnt, wäert Dir deemno e Blat fannen, fir Iech anzeschreiwen. Den Däiwelselter ass weiderhin natierlech och op eiser Internetsäit ze fannen. Domat si mir dann awer um Enn vun eiser Emissioun ukomm. Fir ofzeschléissen kritt dir awer nach wéi gewinnt den Agenda presentéiert mat alle wichtege Manifestatiounen an Dikrech. Ech fir mäin Deel soen iech Äddi bis am Mee nees. Den 20 an 21 Abrëll ass an der Aalseeërei de Fashion Event vum Joer. D'Fair Fashion Days vu Rethink My Clothes presentéieren all Kleedermarken, déi souwuel Mënsch wéi och Ëmwelt respektéieren. Donieft gëtt et och interessant Atelieren souwéi en Escape Room. Den 21 an 22 Abrëll sinn an deem Kontext och am Ciné Scala zwee Filmer ronderëm d'Thema Textilindustrie geplangt. Vum éischte bis de 15 Mee sinn dann och nees d'Fairtrade-Wochen, wou mir all opgefuerdert ginn, beim Akafen och op Produktiounsketten hannendrun ze uechten. De 25 Abrëll iwwerdeems ass de Startschoss fir e Renouveau vun eiser Foussgängerzon, wou jidderee soll säi Wiertche matschwätzen. Um hallwer 8 owes ass duerfir an der Alseerei eng grouss Informatiounsversammlung. Den Dag drop da kënnen all Bierger, Commerçanten, Visiteuren souwéi och Leit, déi zu Dikrech schaffen, un enger Online-Enquête deelhuelen an hir Meenung soen. Den 11. an 18. Mee kann een och bei engem Spadséiergang duerch de Stadzentrum mat de Verantwortlechen zesummen sur place kucken, wéi déi Chrëschtkanner am beschte fir d'Zukunft fit gemaach ginn. De 7. Mee geet am Autosmusée déi nei Ausstellung mat Modeller vum Autodesigner Robert Opron un. Zwee Deeg drop, den 9. Mee, invitéieren d'Amicale Asazcenter Dikrech op eng nei Editioun vun hirer IVV-Wanderung. An da sinn och nees d'Porte Ouverten An de Lycéeën. De Nordstadlycée mécht seng Dieren de 27 Abrëll op, de Lycée technique agricole den drëtte Mee, de Lycée classique de Dikkirch invitéiert Interesséierter de véierte Mee an dat neit Gebai an der Rue Joseph Merten an d'Hotelschoul huet de siwente Mee owes hir Dieren op. Freides den zéngte Mee iwwerdeems ass Porte ouverte am Conservatoire du Nord zu Dikrech vu 5 bis 8 Auer owes an den Dag drop Samschdes vun 10 bis eng zu Ettelbréck. D'Réinscriptioune si vun Enn Abrëll bis den néngte Mee an duerno vum zéngte Mee bis de siwente Juni d'Neiaschreiwungen. An zu gudder Lescht réckelt och nees d'Nopeschfest méi no. Wann Dir Gadgete braucht, da kënnt Dir eis gäre schreiwen.